Wara l-purċissjoni ta' tqarbin, Meta aħna nirċivu lil Ġesu ġewwa fina u naħseb tajjeb li nżommuha f'moħħna li t-tqarbin mhux kapriċċ, Hija grazzja kbira li Alla qiegħed jagħtina u kif wissina tajjeb San Pawl li tajjeb li wieħed jara f'liema dispożizzjoni jkun biex jirċievi 'l Ġesù ġewwa fih, għaliex inkella minflok ta' ġid jista' jservina ta' deni. Aħna mistiedna għal pratikament l-uniku mument ta' silenzju u riflessjoni u talb personali fil-Quddiesa kollha kemm hi. Meta aħna ninġabru b'Ġesù ġewwa fina biex inkunu nistgħu nikkomunikaw miegħu personalment, għalija huwa mument ta' grazzja tremenda li Alla b'dak kollu li hu kif tgħallimna dejjem anke mill-klassijiet ta' meta konna żgħar bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità tiegħu jinsab jgħammar ġewwa fina għal ftit tal-ħin, hekk din hi l-grazzja kbira li aħna ninġabru ma' dan Alla tagħna biex Mhux biss ngħidulu dak li għandna bżonn għaliex niftakru li Alla jaf x'għandna bżonn qabel aħna jkollna bżonnu fil-fatt, imma biex aħna nisimgħuh jikkomunikalna dak li hu jixtieq jagħtina, l-grazzji kbar li huwa jagħtina. Kull idea li jagħtina Alla, b'mod speċjali f'dan il-mument partikolari tal-Quddiesa, hija grazzja kbira tiegħu, hija stedina tiegħu biex aħna nitilgħu skaluna oħra fis-sellum tagħna għall-perfezzjoni, għall-qdusija. Fil-fatt, hekk interessanti wkoll li l-quddiesa tala immedjatament wara t-tqarbin, m'hemmx ħafna wieħed x'jgħid jew wieħed x'jitlob wara li l-ġemgħa tkun irċeviet l-Ewkaristija ġewwa fiha. Donnu l-Knisja tħoss li hemm ċerta urġenza biex dak li rċevejna ma jibqax magħluq bejn dawn l-erba' biħidan tal-Knisja ma joħroġ u jidher barra fl-emil u fil-ħajja tagħna. U allura wara t-tqarbin jista' jkun hemm xi ringrazzjament u nagħmel enfasi għandu jkun ringrazzjament, għandu jkun rat ta' ħajr tagħna lil Alla b'mod speċjali għal din il-grazzja kbira li għadna kemm irċevejna. Ikun hemm talba qasira ngħidulha t-talba ta' wara t-tqarbin hija waħda mit-tliet talbiet prinċipali tal-quddiesa, waħda fil-bidu tal-quddiesa meta bdejna minn dan l-istess post dik li għednilha l-kolletta, it-talba li tagħlaq l-offertorju ngħidulha t-talba fuq l-offerti u din it-talba ta' wara t-tqarbin. Imbagħad iċ-ċelebrant jagħtina l-barka tiegħu. Isellmilna il-Mulej magħkom u jberikna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Aħna ma ngħidux il-klim miegħu, aħna nagħmlu s-sinjal tas-salib biss u nwieġbu Amen. Importanti ħafna t-tislima tal-aħħar ta' saċerdot, morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux morru għixu fil-paċi ta' Kristu, dik se nagħmluha għax għandna din il-garanzija li rċevejna lil Alla ġewwa fina, aħna se nkunu fil-paċi tiegħu. Imma it-tluq tagħna minn hawnhekk se jkun tluq f'din is-serenità li jagħtina Alla, f'dan is-sliem li aħna tlabna lih qabel it-tqarbin. It-tluq tagħna minn hawnhekk din il-mixja li aħna ħanibdew biex aħna nkomplu l-ħajja tagħna. fil-mod kif aħna ngħixu, fil-familji, fuq il-postijiet tax-xogħol, il-ħajja tagħna kollha kemm hi tkun magħġuna fis-sliem ta' Kristu huwa dan is-sliem li jgħinna biex dak li aħna għexna hawnhekk il-liturġija l-qima tagħna lil Alla. Is-smieħ tal-kelma eh, li hu spjegalna li waslilna s-sem tiegħu fil-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ma jibqgħux sempliċement mument, ma jibqgħux spazju ta' ħin limitat fil-ħin tal-quddiesa f'dik in-nofsija tlett kwarti li nkunu għexna hawnhekk, imma jgħinna ngħixu l-ħajja tagħna ta' dixxipli ta' Kristu eh, kollha kemm hi. Ġesu li jatina lilu nifsu fil-kelma, Ġesu li jatina lilu nifsu fil-prezenza tagħna fl-imkien, Ġesu li jatina lilu nifsu fl-Ewkaristija, jgħet joħroġna minn hawnhekk b'dak is-slim li jiddisponina biex dak kollu li aħna niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna ma jkissrilniex l-hena ta' qalbna, għaliex jekk aħna nirrealizzaw x'ħaġa aħna u ngħixu l-Ewkaristija hija din. L-hena li jagħtina Alla hija hena li tibqa'. Hija hena li ma joħodilna ħadd taqqas l-inkwiet, laqqas il-problemi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja, għax hija hena li tgħammar f'qalbna, li ġejja minn Alla, li ġejja mill-imħabba tiegħu. U allura hawnhekk il-liturġija ma tibqax sempliċement rit għad ta' qima li aħna nagħmlu lil Alla flimkien imma ssir din l-esperjenza ta' aċċettazzjoni tal-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, imħabba li aħna mbagħad mistednin biex ngħixu fid-djakonija tagħna. fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin għaliex kif Ġesù stess qalilna dak li għamel hu magħna meta ħasel riġlejn id-dixxipli tiegħu idihom naddafhom ippreparahom għall-ikel. Aħna mistednin biex il-liturġija dan il-qadi tagħna ngħaddu biex ngħixuh konkretament bejnietna billi naqdu u nħobbu lil xulxin.